Elton ikkompona żewġ kanzunetti li bihom Malta rebħet il-Junior Eurovision Song Contest, il-kanzunetta ta' Gaia li rebħet bih il-Junior Eurovision Song Contest għaxar snin ilu mbagħad, ftit snin wara fl-2015, kienet rebħet Destin il-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta ta' Elton Not My Soul. Għaż-żewġ okkażjonijiet Elton ingħata ġieħ ir-Repubblika. Fl-okkażjoni tal-2015, dakinhar li ingħata l-unur kien hemm preżenti wkoll missieru, li ġie onorat ukoll fl-2015, kien hemm Tony Zarb, it-trade unionista li jiġi l-papà ta' Elton Zarb. Niltaqgħu m'Elton minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.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

Is-serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-Ħamis pass il bogħod mill-weekend. Nisperaw li dal-weekend it-temp jiffavorina u jtina ċans ingawdu l-kampanja sabiħa Maltija. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi f'dawn il-ġranet idħlu fil-paġna ta' Facebook u tistgħu taraw vidjow bil-proċess kollu ta' kif qiegħed jiġi preparat dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Il-mistieden tiegħi illejla karozza ħadra ma jixtrihiex. Jekk tilbes il-contact lenses, ara ma jfettillekx tilbishom quddiemu u jekk tiftaħ il-playlist tal-mużika tiegħu, żgur li ssiblu l-mużika tal-Pink Floyd. Miegħi illejla Elton Zarb. Serata tajba, Elton. Lilek ukoll. Kif int? Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Bilqgħa, bilqgħa. Grazzi tal-li takkomoda ruħek. Mela, lejla. Ħa nieħu posti mill-ewwel. Wara t-typewriter tiegħi Elton, għada jibda l-weekend. Iva. Ir-ritmu tal-ħajja jinbidel fil-weekend tiegħek? Eh, ġieli nkun xogħol imma ġeneralment nipprova ssib fl-għaxija u l-Ħadd nipprova nikkalma ftit għall-familja. Tislowja ftit, hu. Kemm jista' jkun. Elton, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem u kunjom? Elton Zarb. Elton Zarb. Data ta' twelid? 7 ta' Diċembru 1978. Iġifieri x-xahar li għadda laqt 44, għalaq? 44, tajba l-kalkolazzjoni, mnalla ma żidtlikx waħda. Jien dejjem innaqqas xi tnejn minnhom imma insomma. Mela 40, għalaqt 40. Le, le biex tiċċajt. Fejn int imwieled, Elton? Ħ'Attard. Imwieled Ħ'Attard. Imma noqgħod iż-Żejtun. Miż-Żejtun, iż-Żejtun. Professjoni? Professjoni jiena media music composer propja u nipproduċi l-mużika wkoll. Kompożitur. Elton xi ħmistax ilu kien hawn bilqiegħda fuq das-sufan, Matthew Muxu Mercieqa. All right, all right. L-awtur li wkoll kien l-awtur li fattwalment kiteb il-lirika tal-kanzunetti li kienu rebbieħa fl-Inġinieri Eurovision. Taħdmu ħafna flimkien. Ħafna, ħafna, ħafna. Kurżità żgħira. Għaxar snin ilu, ħdax-il sena ilu meta bdejt tikkomponi l-mużika ta' The Start, il-kanzunetta rebbieħa ta' Gaia, tal-Junior Eurovision Song Contest. Ma kontx naf li għadda daqshekk żmien jien. Eh mela, għaxar snin, dis-sena huwa l-għaxar anniversarju. Immaġinajt li ħa tagħmel daqshekk impatt il-kanzunetta. Le, fil-verità, kien fis-sens. Kellna feedback tajjeb għax Gaia hija Gaia, jiġifieri dejjem dejjem kellha feedback tajjeb mingħand in-nies. Però ma tkunx taf li ħa tirbaħ ovvjament u u kienet sorpriża kbira li naraw xi ħaġa l-ewwel l-ewwel. Fil-green room x'ħin bdew jinqraw il-punti, intom il-membri tat-tim xi bdejtu tgħidu bejnietkom kif bdew ġejjin il-punti? Xejn, ewforija kbira għax bdejna naqraw ħafna twelfiet. F'daqqa waħda bdiet tila l-high hopes u xek dak il-ħin. Eh, Umbat ovvjament xin irbaħna. Min jaf kemm irċevejt messaġġi kemm damu jċemplu l nies. Kienet sorpriża l kulħadd. Tiftakar il-min kont kellimt l-ewwel persuna wara? Naħseb l-ewwel ma kellimt il-missieri u l-mara. Dakinhar l-ewwel ma ċemplu niftakar. Għax ovvjament il-ferħ tagħhom kien fuq l-istess livell tal-ferħ tagħhom. Kienu qed jarawh maċini soħrajn u da kollu. L-istorja mbagħad irrepetiet itruha fl-2015. Eżatt, mbagħad għamilna l-Junior Eurovision Malta, spitajnieh Malta, sena ta' wara. Kenna diska ta' Federica wkoll dakinhar, konna ġejna ir-raba minn għalija b'Federica, mbagħad kenna l-Destiny l-Bulgarija s-sena ta' wara. li speċi konna ngħidu msma ma jistax ikun speċi nerġgħu nirbħu għax diffiċli wara ftit ta' żmien u hekk. Imma again, destiny hija destiny, ġifieri l-qawwa tagħha kulħadd jafa. Ehm, u niftakar il-punti, meta qalu l-punti ta' destiny, Laqqas li noħroġ quddiem l-istage jien bqajna backstage jiena u Alexia omm Destiny qatt narahom minn hemmhekk għax ma flaxna ruħna. L-eċitament. Elton, hemm iktar membri tal-familja li huma daqshekk involuti fil-mużika jew int l-ewwel wieħed? Ara, kelli membri li kienu jdoqqu kelli nannu jdoqq il-vjolin, għandi l-kuġin tal-mammi jdoqq il-bass guitar, missieri kien idoqq id-drums, però ħadd ma kien ħadu. Dawn iż-żgħar kien idoqq id-drums. Kien idoqq id-drums. Għal ftit żmien meta kien żgħir fis-sixties kien Malta kien hawn ħafna kien jgħidulhom beat groups. Allura kien parti minnhom ma kienx xi eh, drummer eċċezzjonali imma kien idhom, kien jieħu pjaċir. Ma nafx hekk hux vera jew le. Darba ntqajt mal-membru parlamentari Janice Ketkuti. Iva, milux, milux ħafna. U qaltli li inti meta bdejt titgħallem il-mużika kont tuża trumbetta li kienet tagħha, ma nafx kif qaltilni eżatt. Eh, mela jiena jien milux kont irrakkontajtilha l-istorja il-Janice. Għattilha jiena bis-saħħa tiegħek Illum għandi full time job fil-music. Qaltli kif jista' jkun? Jien ma setax tifhem minn fejn ħa niġi. Jiena niftakar ta' xi seba' snin bejn wieħed u ieħor xi ħaġa hekk. Kont qbadt u mort il-każin tal-banda taż-Żejtun, sibt is-surmast, kien John J. Pace dak iż-żmien, u għedtlu rrid nibda nitgħallem il-banda. U bdejt nitgħallem il-kurunetta, trumpet. U każin ta' banda jtik apparti li jgħallmek, itik strument b'xejn ukoll. Jiġifieri Li huwa pass importanti ħafna. Li huwa pass importanti. U niftakar kienu tawni dil-kunetta kienet kważi ġdida, sabiħa, tle u qed nieħu pjaċir. U wara ftit xhur eh, reġgħu ħaduhieli għax ta' min kienet li mbagħad skoprejt li kienet ta' Ġenis, reġgħet daħlet fil-banda, reġgħu tawhiela ovvjament u li tawni oħra. U l-oħra tawni oħra kienet kera u ta' tifel li kon ma rittiex din il-kunetta. Waqaft. Waqaft indoqq mal-banda. Imma ma waqaftx il-mużika. Le, le, mbagħad eh, deċidejt immur tagħlem il-pjanu. U minn nagħmel dak il-pass, għaliex dak il-pass seni biex illum ikun eh, il-full time job tiegħi. Għalhekk għattila il-ġenis dak kienu tħaqna fl-imkien Esprit, level 1 at the point. Elton, suġġett kompletament differenti, jekk nilbes il-contact lenses, ara ma jfetti li ximpoġġijom fajnej. Aħrabli, aħrabli ġri. Għalli, għaxina għandi fobja mill-lajnejn. U minn fej ġiddi? Ma għandix idea minn fej, ma nistawx nifmu minn fej. Minn x'imkien tkun ġiet xi darba. Però ħdimt biex twaqqaf għax anke għażilt li jipnotizzawk. Iva, iva, iva, mort għand persuna pnotizzatni. U ħadmet? Ħadmet għal ftit żmien, kien qalli li għandi bżonn nagħmel top up. Fil-fatt meta niftakar meta ħriġt minn għandu, spiċċajt nara l-operations fuq l-għajnejn fuq YouTube. Imma mbagħad Nerġa' ġejt kif kont jekk mhux agħar. Qed nidħaq Elton mhux għax qed nidħaq bil-fobja tiegħi. Qed nidħaq għax Elton kien eks kollega tagħna snin ilu kien jaħdem hawnhekk one u darba għamlulek ċajta fuq dal-fatt. Ejja jien kont naħdem PO u niftakar darba dħalt filgħodu u l-PO room taf inti fih ħafna screens kullimkien. Pratikament il-PO room hija l-kamra minn fejn joħorġu t-trażmissjonijiet, jiġifieri għandek ħafna screens bi studios differenti eċċetera. U kienu għadhom kemm iffilmjaw il-ġurnata ta' qabel Operation fuq l-għajnejn u ssettjaw lilli mal-initial il-magni jiġu fuq dan it-tape u jiġu jidhru fuq il-screen. Batew werżaq, kellu jiġi s-security jitfi. Tlaqt il-barra. Mala, mela. Elta, ħa erġa' fuq is-suġġett tal-mużika. Irriskjaw li ma jiftaħx l-istazzjon dakinhar. Ma ntihomx tort. Ma ntikx tort, u ovvjament jekk tibża'. Elta, ħa nerġa' nieħdok għas-suġġett tal-mużika. Li tikkomponi kanzunetta, huwa proċess sabiħ, kreattiv, jew huwa proċess stressanti li trid tilħaq l-aspettattivi? Le, kreattiv immens hu, ġifieri speċjalment meta tkun qed taħdem ma' nies differenti li qed tieħu ideat differenti u inti dejjem għandek clean slate. Ġifieri da m'għandek xejn, ħoss ta' xejn u trid tikkrea xi ħaġa mill-ġdid, ġifieri dejjem il-proċess dejjem trid tibdieh mill-bidu. Jaf jiġu ġranet li jkollok il-muża kif tajt il-Malti u tibda jibdew ġej ħafna de u jaf jiġu ġranet jekk mhux ġimgħat li għaraq biss jibda ħireġ fil-verità. U normalment tiqpa' timbottelek innifsek jew tgħid isma' ħa nagħlaq il-ġurnata? Tipprova, tipprova, mbagħad ġieli ngħid isma' ħa naqbad fuq xi ħaġa oħra, ġieli tkun mbagħad naqbad fuq xi proġett ieħor li jkun mużikali wkoll u jibdew ġejjin l-ideat. Ma tistax tgħid. Għaż-żewġ okkażjonijiet tar-rebħ tal-Junior Eurovision Song Contest, ġejt onorat, flimkien mat-tim tal-kanzunetta, b'ġieħ ir-Repubblika. Ekku, kienet sorpriża kbira lili. Xi ħaġa li ma bdejtx tistenna assolutament. Le, le, assolutament, speċjalment l-ewwel darba, niftakar ġie jħabbat is-suldat għax meta jinnominawk inti ma tkunx taf, jiġi lejliet, Jiġi suldat, mibgħut mill-uffiċċju tal-President. Ara kif Pajcen ġie jħabbar. Żgur, il-mara qaltli hemm suldat wara l-bieb. Għattilha suldat wara l-bieb, jien m'għamilt xejn, ma jidhirli li għamilt xejn ħażin jien naf. U kien da biex jgħidilna li biex għada mmorru l-Palazz għax ħajtuna ġie r-Repubblika u dawn l-affarijiet. Fl-2015, imbagħad, fl-okkażjoni tal-2015, għalikom bħala familja kienet speċjali ħafna. Iva, ħafna għax dakinhar ingħata ġie r-Repubblika missieri wkoll. Allura kienet okkażjoni għal ingħad tnejn, niftakar kienet esperjenza mill-isbaħ dakinhar. Intu il-Papà kontu tingwalawha tajjeb ħafna. Iju, iju, iju, ħafna, ħafna ta'. Ħafna. Hekk, tgħożż ħafna żmien minn meta mbagħad irtira mix-xogħol. Hekk, u speċjalment wara li rtira, kien ikollna aktar ħafna aktar ħin niddiskutu flimkien ċertu temi. Elton, il-papà, minħabba l-professjoni tiegħu, kien voċiferu ħafna bħala trade unionista. Kien dejjem fl-aħbarijiet, ovvjament bix-xogħol li għamel. Dak iż-żmien inti kont żagħżugħ. Iva, żgur, mela. Hekk, kif kont tgħixhom dawn il-fatti li l-papà dejjem fl-aħbarijiet, eċċetera? Niftakru, niftakru minn dejjem fil-union jiena, ġifieri meta kont tifel. Mbagħad meta ħa beda jieħu l-karig, jiġifieri kont kbirt sew, mhux ħażin. Ovvjament mbagħad tibda tidra ġifieri anke tmur x'imkien minn ħajaqbel miegħu minn le tipprova tieħu kollox u tipinċoh solt fil-verità. U ġieli kont x'imkien fejn bdew isemmuh Huma kienux jafu li int it-tifel tiegħi. Iva, mhux dan l-ewwel darba, mhux l-ewwel darba. Anzi, ħa ngħidlek. U tisma' affarijiet negattivi u pożittivi. Ħa mmur għal waqfa żgħira ta' riklami, mbagħad nixtieqek tidħolli l-istorja fid-dettall ta' x'ġara ma' Glen Vella fuq dan il-fatt. Tajjeb, ħa mmur għal waqfa żgħira ta' riklami. Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. Redelmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata. Grazzi għas-sop friski, Ommi Ma. Soup so good, everybody wants some. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-kompożitur u produttur tal-mużika Elton Zarb, jiġi t-tifel tat-trade unionista Tony Zarb u qabel tlaqna r-riklami bdejna nitkellmu fuq kif inti u l-papà ġejtu onorati b'ġieħ ir-Repubblika fl-istess jum, fl-2015, u kont se tirrakkunta l-istorja Fuq Glenn li ma kienx jaf li Tony żarb il-papà. Kien ikoll ħafna sejr minn dawn, imma darba minnhom niftakar ilu ilu sew mhux ħażin. Konna qegħdin ġo dan l-istess studio fejn qegħdin illum, kombinazzjoni, u konna jiena, kien hemm Glenn, kien hemm xi erba' kantanti oħra, nsejt min kienu bħalissa, kien hemm Angela waħda minnhom. U Glenn beda jimita lin-nies. Wieħed minnhom kien missieri, dak iż-żmien kienet in voga ta' issa daqshekk. U beda jagħmel bħal, jagħmel bħal, u daw tuħ bis-sieq speċi Glenn nieqaf. U jkompli beda jaħseb li qed jieħdu gost. Biex nħu għalija, speċjalment għal Glenn. U daw qalu l-isma, qalu f'daqqa waħda nġela niftakar qabżit il qaltlu Glenn ma nifilħekx ta' qaċċajtik ta' iqaf, għax dak jiġi missiru li għoru mullem, spiċċaj kien uħroġu l-ID card. biex norik. Ara kif beda jagħmel minn. Użgur, użgur. Imma Glenn kexxu jitrilhom daw. Wis probabbli għadkom issemmu sallum il-ġurnata. Ja, jienu Glenn ħbi kbar ta' ġifieri, imma. Elton, grazzi ħafna tal-ġejt. Grazzi ħafna. Vera ħadd gost li ltqajna u tkellimna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Grazzi għal Golden Drop għalik għandha selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa. Tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek għal dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi Għal Berocca, Għalik għandha numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni għax-xogħol tiegħek importantissmu. Kif ukoll ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin grazzi għal Yogi Tea, te naturali mill-iktar bnin biex tagħlaq il-ġurnata m'hemm xejn itjeb minn naqra te f'dan iż-żmien tas-sena biex tagħlaq il-ġurnata. Grazzi Elton u l-kumplament tas-serata. Jiena Kristin Boħaġar u se nirrispondi għal mistoqsija għandi nieħu vitamini jekk jien diġà b'saħħti. Mistoqsija tajba. Il-vitamini għandhom funzjoni importanti f'ġisimna. Dawn jgħinu biex nġisimna jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bisħiħ. Il-vitamini nġibuhom mill-ikel li nieklu u ġisimna ma jipproduċix biżejjed biex ilaħħaq mal-funzjoni tiegħu stess. Jekk tiekol dieta bilanċata, jiġifieri tinkludi laħam aħmar, laħam abjad, ħut, ħaxix u frott varjat, legumi u ċereali, il-probabbiltà hi li m'għandekx bżonn tieħu ekstra supplimenti tal-vitamini u tixtrihom mingħand l-ispiżjar jew health shops. L-ikel frisk u mimli vitamini, pereżempju, il-larinġ kollu vitamin C, ħut u laħam huwa kollu vitamin A u vitamin B. Il-ħaxix aħdar bħal brokkoli, spinaċi, kejl, dak għandu ħafna vitamin K. U jekk noqogħdu ftit fix-xemx, ġisimna jista' jagħmel il-vitamin D. Issa il-verità hi li Ftit huma dawk in-nies li dejjem isegwu dieta bilanċata, allura tajjeb li nieħdu supplimenti tal-vitamini, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi żmien hectic jew stressanti u ma jkollniex ċans nippreparaw ikliet tajbin u bilanċati. Interessanti hu li ġisimna iktar isibha faċli jassorbi vitamini li ġejjin mill-ikel milli dawk li ġejjin mis-supplimenti. Issa hemm żewġ tipi ta' vitamini, dawk li huma fat soluble, jiġifieri jiġu storjati fix-xaħam tagħna, dawn huma A, D, E u K, u dawk li huma water soluble, bħal vitamin Bs u vitamin C. Importanti li l-vitamini, is-supplimenti li nieħdu, neħduhom skont. Kif jgħidilna t-tabib jew spiżjar u ma nieħdux iktar milli suppost. Jekk inti pregnant, importanti li ma tiħux supplimenti ta' vitamin A għax dawn jistgħu jkunu tossiċi għal tarbija fil-ġuf. Issa, biex immorru lura għall-mistoqsija, iva, tajjeb li nieħdu supplimenti tal-vitamini, imma tajjeb ukoll, tajjeb aktar, li nippjanaw l-ikliet tagħna u nvarjawhom b'ikel varjat u frisk. L-appuntament tal-lejla sfortunatament wasal fi tmiemu, però qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Nemnem Candles fl-okkażjoni ta' Jum San Valentino. Irridu naraw ir-ritratti tal-maħbubin, jiġifieri rridu naraw ritratt tiegħek mas-sieħeb jew mas-sieħba tiegħek, mal-maħbub jew mal-maħbuba tiegħek u għidilna għalfejn għandkom tkunu intom il-koppja rebbieħa flimkien ma' Nemnem u ovvjament grazzi għal Nemnem ħa terbħu rigali li pratikament ħa tieħdu gost tgawduhom għal ħafna u ħafna ġimgħat. Timlew id-dar b'riħa litteralment tfuħ u kull darba li tixegħluhom ħa tiftakru fina. Grazzi talli kontu qegħdin miegħi, nawguralkom il-kumplament tas-serata, grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nsellmilkom. Ciao! F'Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.